Ko Pūraho te mana ariki o Ngāti Kurī, ā, e hau noa ana te rongo mō tāna tamaiti, a Marukaitātea hei toa horopū, i te noho rāua i Te Whanganui-ā-Tara. Tokomaha tōu ngā iwi i noho i reira, ka mutu, Nā te tutūnga puehu ki ngā whanaunga o Ngāti Kahungunu, ka huri a Pūraho ki te rapa kāinga rua ki Te Waipounamu. Nā Pūraho te iwi i ārahi atu ki Kura Te Au, i reira ka whakatūria ko te pā o Kaihinu. Ka tū te pā nei i tētahi kūrae, ā, ka kapi hoki te moutere iti o Mōioio. Ko Ngai Tara tētahi iwi noho pā tata atu ki Kaihinu, ā, ka pōwhiritia a Ngāti Kurī e Tautaia iwi ki te hākari, engari rā ia he māminga. He kaieweewe kē te kai a Kurī, ka ongaonga katoa te kiri, ka tahuri wawe ki te rapa utu. Ka huri a Ngāti Kurī ki te ana i takoto ai ngā kōiwi o te rangatira o Ngai Tara a Te Ao Mārere, ka kohia, ka tāreia hei matau. Ka puta rātou ki te hī ika, ka rite tonu te kōrero ki ngā kaihī o Ngai Tara mō te pai o ngā matau, ā, he whakatara anō mō te ao mārere. Ei! Ka mahuta ake rā ko te toera o Ngai Tara, nā, ka tirohia te ana kōiwi, ā, ka tika hoki. Pukuriri katoa rātou me te hiahia kia rapa utu. Ko Rangineka he wahine rangatira nā Pūraho. I a rātou ko ōna hoa e kohi harakeke ana, ka whakatoke a rātou e te kauae roa o Ngai Tara, ka mate. Mārama kehokeho a Ngai Tara, ka hoki mai a Ngāti Kurī ki te rānaki i te mate, nā reira, i wawe atu ki te huaki, whakatoke. Tau mai te pō, ka whakaninihi atu te tauā o Ngai Tara ki Kaihinu, ka huna i te taha o te heketua. Ao ake te ata, ka haere atu a Pūraho ki te heketua, ka ohorere te poua rā, ka kōhurutia. Pūrere atu tana hunāonga a Manawa i waho ki te whakaoho i te iwi. Wehi katoa a Ngāti Kurī i te matenga o Pūraho. Tere tonu te ngakinga, ka horo te pā o Ngai Tara. Ka tōia te rangatira o Ngai Tara a Rapa Te Kurī ki mua ki te aroaro o Maru-kaitātea. Me utu tētahi mō te kōhurutanga o tōna pāpā Pūraho me tōna tuahine a Rangineka. E ai ki ētahi ko te tikanga ia mā Maru ngā kero e rānaki. Engari kē ia i whakatau ake a Maru me ora tonu a Te Rapa Te Kurī Kei Mōkai moana tamariki. He mata kaikutu a Marukaitaatea, ā, ki te mate te tangata i a ia ka kīia he mate rangatira tēnā. Hoi anō, ka hinga kē a Te Rapa a Te Kurī i te whakamā mēnā ko te whaiwhai pīhau a te tamaiti tāna nei mahi, ā, mate noa. Heoi, kāhore ētahi i whakaae ki tēnei whakatau a Maru. Ko tōna matua kēkē a Waitai tētahi kāore i paku pai mai ki tēnei tikanga. Ka wheke noa atu rā, ka ranga i tōna tira, ka wehe. Ka aratakinga te tira e Waitai ki te tonga o Te Waipounamu, ki Ōtākou, Ki Murihiku, ka tū te matawhāura. Ka mamae te iwi i te whatinga o te tau kāea nei. Kua whakaeo te tauā o Ngāti Kurī nā te matenga o Pūraho me te wehenga a Waitaima. Ka mutu, kīhai rawa tētahi i whakapātaritari atu i te mana o Maru. Kua kitea tōna hautoa me tōna hautipua.